Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box,

u nirringrazzjahom mill-qalb illi qed isegwuna kull nhar ta' Ġimgħa fid-disgħa u nofs ta' filgħaxija. U grazzi talli tixxerrdu l-kelma li qed inkunu fuq Smash. Ekku.
Mela nilqgħukom għall-podcast eh, tal-lum il-mistiedna tagħna Theo ta' George kont nisma' ħafna li hi simpatika, Ħafna. Ġifieri llum fil-ftit ħin li konna flimkien ikkonfermajt. U hija persuna mingħajr. U naħseb il-ġenituri tagħha kienu jafu li kienet se tkun Anġlu. Għax anka l-isem. Poġġew, eżatt. Ara per eżempju tiegħek ma kienux jafu kienu jsemmuk John Mary.

Jekk tgħid Anġel Cuschieri, forsi dak li jkun jgħid Anġel Cuschieri min hi. Imma Anġel Cuschieri ta' Puttinu mill-ewwel ikunu jafu min hi. Għarafejna. Dak il-wiċċ sabiħ. Kif in, vera ħelwa ta' inti. Thank you ta.
Vera.
Biċċek sabiħ ħafna. Però inti persuna li diġa ndunajt il-ftit ħin li għamilna eh, Nsalmulek l għanet.
Nsalmilkom, Il-ftit ħin li għamilna miegħek qabel bdejna l-programm, jisek ġib ċertu ferħ fl-istudio. Għax inħobb nitħaq. Ux. Ija, u middu daħaqtuni u koll. U koll.
Uġbitek ta' John Mary. Għara ma ġax narak titħaq.
Itħaq, għat id-daħk sabiħ. ħafna, ħafna.
U inti persuna illi ħafna drabi titħaq, ħafna drabi tibki. ħafna, maċek, naraw ħafna tbatija. Imma sabiħ li xikultant titħaq. Le, mux xikultant, kem jista' jkun il-ħin kollu, għax id-daħk. Namlu l-almutana biex niċċajtaw. Eżatt, Meta nsemmu Putin u Kers naturalment l-ewwel ma jiġuna moħħna f'moħħna t-tfal. U jiena xi ħaġa li ma nistax nifhem għax jgħidulek per eżempju jekk tpejjep ħafna jaqbdek kanser, jista' jaqbdek kanser, jekk tixrob ħafna jista' jaqbdek kanser u vera. Maż-żmien tista'. Imma t-tfal ma jkunu pejpu qatt ma jkunu ma jkunu kielu qatt affarijiet jien naf xi ħadd ta' sitt snin, pereżempju. Dana f'dan is-sitt snin ikun ingħata jew tkun ingħatat l-aqwa ħalib, l-aqwa ikel mill-ġenituri u mbagħad jalla qatt imma xi tfal jitfaċċalhom kanser. Kif il-mediċina tispjegha di, pereżempju? Risposta m'hemmx, però b'xi mod isir difett fil-ġenetika u ġifieri hu jsir il-baby ikun hemm ikun hemm difett imma r-raġuni għalxiex mhijiex spjegata.
Ġieli kellkom. Min hu tas meta tgħid ikun hemm difett?
Isir isir difett fil-kromosomes. Imma Le, mux ikun ereditarju biex niftemu. Le, le, le, mux ereditarju. Huwa tort tal-om, jinna. Le, huwa tort assolutament taħat. Dik, dik li nista, għax forsi kunem saħtet jarana jgħajt l-laħwa. Għal xi raġuni, isi ikunem difett fil-ġins. Mod naturali. Jiġifieri ma r-raġuni għalxiex mhijiex spjegata, jiġifieri mhux għax għamlet xi ħaġa l-omm jew għax kielet xi ħaġa jew għax ġiet esposta għal xi ħaġa. Ovvjament jekk tkun esposta għal ħafna raġġi, eżempju, hemm riskju imma imma l-verità hija li l-maġġoranza tan-nies li jiġrilhom hekk ma jkunu esposti għal xejn u jkunu kielu healthy kif għedt inti taw lil uliedhom. Eżempju, jiġu tfal jgħidulek jien għamilt sa erba' snin inti għad breastfeeding. Mhux hekk qed ngħidlek, eżatt qed ngħidlek, ikunu ħadu l-aħjar affarijiet tat-tfal
Jew ma mardu qatt. Jew ma mardu qatt, u mbagħad daqqa waħda l-ħares qatt jitfaċċa. Imma jiena niftakar biex inkunu nitbismu wkoll kif ftehimna. L-antiki niftakarhom jien meta kienu jkunu tqal u tmur tikol pereżempju xi pasta quddiem mara tqila, trid ittieha biċċa x'jiġi bix-xewqa. Ma nafx jeni xewqa. Jeni xin kollu biex xewqa. Xin kollu bla ptit.
Mela, ħanibda mill-ewwel bl-appell tiegħek lill-ġenituri. Soltu normali nalqu naf li inti mintix tabiba, imma imma b'dak li inti, mill-esperjenza tiegħek, b'dak li tara, bħalma aħna nintervistaw it-tobba, kważi kważi aħna llum, peress li nintervistaw ħafna tobba, ma ngħidulekx, ma ngħidulekx x'għandna ntuk mediċini, imma probabbli ngħidulek x'għandek, jekk tgħidilna tiġa hawn, għax tant nisimgħu. Imma inti l-istess, jiġifieri mill-esperjenza naħseb tidħlu anki fil-mard tat-tfal U tieħdu l-informazzjoni, mhux vera? Mhux hekk, mhux hekk. Inti tara kwalunkwe tip ta' mard, ħafna tfal u ħafna nies. Ġifieri tkun tifhem ftit żgħira ma ovvjament maħniex tobba. Mhux hekk, mhux hekk.
Imma anke t-tobba min jaf ħansemmi l-Dottor Calvagna u nsellmu l-memorja tiegħu. Min jaf kemm spjegalkom affarijiet. Ekku, hekk kont se ngħidlek, kont se ngħidlek min jaf kemm-il darba inċempillu u joqgħod jagħmel xi siegħa fuq it-telefown jispjegali eżatt l-affarijiet għalxiex jiġru, għalxiex jagħti dik il-mediċina u mhux mediċina oħra. Mhux veru. Mhux hekk. La semmejnieh, il-mewt ta' Dottor Calvagna ħasditkom immens. Ħafna.
Għax dana ara jaqbadni l-bard insemmiha, filli ħaj filli mejjet biex ngħid hekk. Ma tifhimhiex il-ħajja, jiġifieri. Fejn kont int meta tawk l-aħbar? Id-dar hu l-ewwel ma ċemplu lili. Jiġifieri kien għadhom kif kif kif laqtuh. U hu eżatt kif kien mal-art kien għadha tal-qas ġiet l-ambulanza, qaluli qaluli tajru l-Doktor Calvagna qiegħed hawnhekk u mhuwiex jieħu nifs. Kienet għadha ma ma ġietx l-ambulanza.
Fuq il-post. Fuq il-post. Fuq il-post, dak il-ħin, ġifiri minn kien jgħat miegħu. X'kien l-ewwel ħsieb li ġuk moħħok? Li mhux vera, u ċempiltlu nfatti. Batt it-telefon u tajt minn ma' minn kien u ċempilt lilu. Ħsibt f'Puttinu?
Le, xi ħsib fuq Puttinu dak il-ħin ma taħseb xejn, u ġifiri. F'ħabibu.
Dak il-ħin inti tiġġennen, u. Imma hekk nibda illum nibda ngħid telaq hekk. Sa dakinhar filgħodu għax kien viċin l-ewwel tas-sena, sa dakinhar filgħodu bagħat li Happy New Year. Ġifieri sa lejliet filgħaxija qalli ħireġ bil-leave jiena. U meta kien għax insejt il-ġurnata?
Fit-28, fit-28 ta' Diċembru, aha. Ġifieri ma ninsihiex.
Kienet. Mbagħad morna l-isptar jiena u Reni u mbagħad ġiet il-mara tiegħu. L-ewwel ħaġa li tgħaddilek minn rasek hija kif se ngħidu li mara tiegħu. Xi ħadd trid jgħidilha. Mamma mia.
Esperjenza veru. Il-mara tiegħu Carmen inselmilha minn hawn kienet isa l-qaddisa u ġifieri Ispirazzjon, imma imma xorta hekk jiżammet kalma. Hekk vera. Imma kienet esperjenza kera. Imma eh, in-nies l-iktar li nkwetaw anke l-poplu Malti, ovvjament ħassejna għalih bħala persuna. Kull min ikollu inċident tħoss għalih. Però l-poplu Malti ħass ħafna iktar Għax tlifna 'l xi ħadd. Mhux hekk. Li min jaf kemm salva tfal. Mhux hekk, tlifna 'l xi ħadd prattiku jiena ngħid. Bniedem li inti għandek ktieb u tistudja fuqu, imma mbagħad għandek xi ħadd li dak li qed tistudja tpoġġih fil-prattika. U meta inti għandek it-tfal li għaddejjin minn xi tliet snin trattament tal-kimoterapija u l-ġenituri tagħhom l-istress li jkunu għaddejjin minnhom u ssib tabib li jekk inti għandu parti Ħa jara kif se jagħmel idawwar kollox biex jibagħatik il-party ħalli inti jkollok memorji sbieħ anke f'dawk it-tliet snin. Xi ħlew. Kien uman.
Kien prattiku u uman hu li li hu kien jgħidilna t-tfal jgħaddu minn biżżejjed tbatija m'għandniex inkunu aħna li b'xi mod nitfgħulhom iktar tbatija. Xi ħaġa li semgħu ħafna nies kienu, anke ġenituri, li ma kienx iħares lejn it-tfal bħala numru, pereżempju, Aħna għaddejna esperjenza f'kull l-isptar, isma' Murat il-mediċina tal-bed number six. Hu ma kienx jgħid hekk. Murat il-mediċina u l-isem tal-persuna. Mhux l-isem biss, ġifieri aħna nafuhom it-tfal b'isimhom, b'kunjomhom, bil-ġenituri tagħhom b'kollox hu, ġifieri dak kien jidħol jara t-tfal, jilgħab magħhom. Niftakar tifel minnhom, eżempju, kien idaħħlu fit-toilet, jiftaħlu l-ilma, ta' parsi qed titih shower, kien jgħidlu għax inti qed tinten. eżempju, biex jiċċajta, u kien joqgħod bil-paċenza jidħol fit-toilet iħallih isakkru. U meta t- Jilgħab magħhom.
Jilgħab magħhom. Ħa ngħidlek, il-logħob huwa parti mill- mit-trattament u mit-trattament, mill-kura eżatt. tat-tfal. Le, Semmejt il- il-mara tiegħu biex ittuha l-aħbar, imma mbagħad kellkom biċċa xogħol iebsa biex tagħtu l-aħbar lit-tfal li dakinhar, f'dak iż-żmien, kienu qed jieħdu. Il-ġenituri u t-tfal, il-ġenituri u t-tfal ħaduha ħafna, ħafna, ħafna bi kbira. Jiena naf ġenituri li qalulna li aċċettaw li t-tfal tagħhom mardu bil-cancer imma ma aċċettawx li miet. Għax għalihom is-serħan tal-moħħ li għandek persuna li tirrispondik bil-lejl, eżempju, Għandek persuna umli li jekk inti qed titlobha second opinion ħa tgħinek biex iġġib dak is-second opinion. L-maġġoranza tat-tobba huma hekk, però mhux kulħadd huwa hekk. Ngħidlek, aħna rajna eżempju sabiħ bih. Eżempju sabiħ bih u għalhekk tipprova xi ħaġa sabiħa tkompli tkabbarha.
U kull tabib irid jifhem, u ħafna minnhom jifhmuha għax jien għandi ħafna ħbieb tobba, illi jekk għandek persuna marida jew għandha l-uliedha morda jew qed tieħu l-kura tal-kanċer, jien għaddejt minn ommi u missieri. Filgħaxija kont insib il-wens ta' tobba ħbieb tiegħi. illi kont inċempel jgħiduli ċempel x'ħin trid. U ġieli ċempiltilhom fil-ħdax ta' billejl ngħidlu ommi bidlet ma nafx x'qed jiġri x'nista' nagħmel, immur l-isptar jew ma mmurx. Taf inti għax inti Ġorġ kien viċin tagħna. Hemm Alla u hemm it-tabib, jiġifieri dak it-tip li Dak li jkun iħares lejn it-tabib bħala Alla għalih dak il-ħin ħa jsalvah. Jiġifieri, alright, inti lil Alla titolbu. U dik il-kelma jkun irid. Dik it-tikka żgħira kelma tista' tgħollih is-sema u b'tikka kelma li mhix postha bniedem tista' titfgħu ibati lejl sħiħ eżempju. Hekk hu.
Skont kif tgħidu. Jekk inti tkun taf riżultat eżempju. Jiena anki. Għaliex tħalli bniedem lejl jistenna sal-għada? Illum jgħidulek illi huwa dritt tal-persuna li jkun jaf li għandu kanċer. Imma jekk għandek persuna għandha 90 sena jew għandha 80 sena, jiena li kont jien l-ommi ma kontx ngħidilha qatt. Kont ntiha l-kura imma xi darba ngħidlek l-esperjenza tiegħi. Kemm rajtha kerha t-tabiba imma. Kulħadd jgħaddi minnhom għax ħadd ma jixtieq jara lil xi ħadd għal qalbu iweġġa'. Ħa nitkellmu fuq Anġelu Puttinu Cares, kif bdiet ir-relazzjoni tiegħek u mbagħad Reni nkellmuh meta jkun hawn hawn, meta jkun hawn. Xorta għandna programm ieħor ma' Reni tajjeb, fridni jkun ftit. Ma xorta, naħseb Reni kien il-bniedem li daħħalni f'puttinu. Ġifieri jiena, ara, jiena bdejt naħdem bħala nurse, kelli 21 sena, u dejjem kienet il-ħolma tiegħi li nħadem mat-tfal. It-teżi tiegħi kienet, ta' dak iż-żmien, kienet iffukata fuq it-tfal morda bil-cancer. U allura meta bdejt naħdem fil-ward ma' tfal morda bil-cancer, kienet ħolma għalija għax kont vera nixtieq naħdem hekk. U nzertajt naħdem fix-shift ma' Reni. U Lenny kien diġa bdieh flimkien ma' Doctor Calvagna il-Putinu Cares. U niftakar meta bdejt naħdem fix-shift miegħu kien qalli inti għal magħna, għal ġo Puttinu. U naħseb li Lenny spirani ħafna dak iż-żmien għaliex jiena kont nimmaġna nurses li jagħmlu minn kollox għal daw it-tfal. U niftakar li Reni jilab ma' tfal, eh, niftakar niftakar nanka nitmeku magħhom mal-art u nxarbu l-xurxin ah, fil-bord. Imma kif ġiet l-idea ta' Puttin? Waqt kikra kafe, waqt. Eh, Le, jiena ma konċ hemmhekk, imma. Jew twildet b'mod naturali. B'mod naturali għaliex Reni kien naturali organizer. Jiġifieri hu kien iħobb jorganizza parties għat-tfal. Jiġifieri jien meta wasalt jiena, eżempju l-party tal-Milied kien qiegħed hemmhekk diġà. Il-ward kien kien diġà ra kif għamel biex ġieb sponsors, kien għadu lanqas biss jeżisti, jiġifieri Puttinu, imma xorta kien diġà bdiehom dawn l-affarijiet. kien hemm kien hemm il-ward diġà mżejna bid-dekorazzjonijiet tat-tfal, it-televisions, dak iż-żmien Saint Luke's ma kienx hemm television f'kull kamra fil-kmamar tal-pazjenti. Ma René dak iż-żmien kien impjegat l-isptar, u x'hekk? Kien nurse, jiġifieri aħna nurses konna. Nurses. Imma kien ra jara kif jagħmel biex, eżempju, jekk jekk tidħol inti u inti taħdem ma' tal-kafè, jara kif iġib magra tal-kafè għal kull kamra li hemm fil-ward. Mara li qiegħda ġo fih ukoll dik. Eżatt, għalhekk qed ngħidlek ġiet xi ħaġa. Għax anke qabel il-programm ġabilna xi ħaġa x'nieklu. Ħafi jiekol u jidher fih. Mhux waħdu, nirringrazzjah għax kont qed nikil ċej, ġifieri. F'Buskut tinstenna kollox. Eżatt.
Issa mbagħad ħajkonna lil Reni, ġifieri ħansaqsuh l-istess mistoqsijiet. Xi ħaġa li togħġbok f'Reni?
xi ħaġa li ma jaqta' qalbu minn xejn. Jiġifieri Reni, Reni kien jaħdem ix-shipbuilding u mix-xejn ra ħafna biex għamel puttinu u ma qata' qalbu minn xejn għax meta jemmen li hi xi ħaġa tajba tibqa' tiġġieled għaliha anke jekk inti stess tidher ikrah għax fl-aħħar mill-aħħar inti toħroġ rebbieħ. Isma' hemm xi ħaġa li kieku jkollok tibdel f'Reni xi tkun? Ejwa li ma jikollx ħafna. Dik, li ma jkollx pastizzi.
Daqshekk biss.
Jiena ngħidlu, ngħidlu tant rajtu jagħmel ma' ħaddieħor u għamel ħafna miegħi wkoll, li ngħidlu jien ma nitolbok xejn iżjed ħaġa waħda li tieħu ħsieb saħħtek.
Tieħu ħsieb saħħtu. Għax iħobb jiekol.
Ħa nkun antipatku.
Mhux waħdu. Qed tibża' għalih.
Għax inkella għax dibaċċa ċnaqra u mhux tajjeb. U għas-saħħa mhux tajjeb. Mhux tajjeb għas-saħħa.
U hija biża' Eh, mela, nibża' li jiġrilu xi ħaġa. Allura, eh, ngħidlu ħsib saħtek imma niġġieldu ħafna fuqha. Għax telbu.
Kemm ħelwa. Mamma mia. Kont taf li simpatika, ma mhux daqshekk. Kintom kelwi.
Għana ħelwin imma ġili jaqlawna ta' Imma kellilna jaqlawna ta' ta' għax li warja. Ukoll ta' Ukoll, ukoll.
Imma dik dejjem ħassib lil min hu naqra naqra naqra sad jgħidulha. Imma il-fatt li proġett ta' Reni u issa forsi nsaqsu lilu min kien tah l-idea jew minn fejn ġiet l-idea, illum spiċċat istituzzjoni nazzjonali. Puttinu hija istituzzjoni nazzjonali. Jiġifieri F'qalb il-poplu. Il-poplu jaraha, mhux biss George li hija f'qalb il-poplu dejjem, imma hija istituzzjoni nazzjonali. Inti għandek il-Malta Community Chest Fund, li hija taħt il-President ta' Malta, naf li taħdmu ħafna flimkien. Imma mbagħad Puttinu l-istess qisha istituzzjoni nazzjonali u llum naħseb anki l-Gvern, kull Gvern jirrikonoxxi li Puttinu hija importanti li tkun hemm. Le, eżatt, jiġifieri Putin hu kiber b'mod li lanqas biss naħseb aħna ma konna nafu li ħa nikbru daqshekk. Ġifieri kieku ssaqsini għoxrin sena ilu meta bdejna, meta jiena bdejt naħdem fuq Putin u fejn se jasal Putin u żgur ma kontx nobsor. Imma mbagħad il-ġid ikattar il-ġid u bniedem li jħossu maħbub mbagħad jagħti ħafna lura. Ħa nagħmillek żewġ mistoqsijiet f'waħda. Diġà semmejna xi ħaġa qabel. Imma ħa nibda min-negattiv u nispiċċaw bil-pożittiv. Meta tirċievi telefonata jew tkun hemm u jgħidulek it-tali tifel miet, x'jiġri dak il-ħin? Diffiċli ħafna ġvera. Dak huwa l-agħar mumenti fil-ward u dik hija la inti tħossok tħossok xtaqt tagħmel xi ħaġa u ma rnexxilekx. Tħossok tlift il-battalja.
U tħossok tlift il-battalja imma mhux hekk biss, jiġifieri inti tibda tikkwestjonja lilek innifsek il-fidi kollox tibda tikkwestjonja tibda tgħid imma jiena Għamilna tant, tajniehom x'tajniehom għamilnielhom x'għamilnielhom xorta ma kienx biżżejjed. U dak il-ħin eħe, u tara l-ġenituri mkissrin u. Għax ħa ngħidlek, il-mewt kulħadd beża' minnha anke Sidna Ġesù Kristu. Imma li titlift. Il-mewt kulħadd jibża' minnha, min jgħid ma jibżax mill-mewt naħseb kultant ikun qed jitkessaħ naqra għax naħseb kulħadd jitwerwer mill-mewt. Aħseb, u jiena ma naċċettax il-mewt fuq it-tfal. Il-mewt fuq it-tfal hija xi ħaġa. Mhux naturali.
Mhux naturali.
U tinsellem il-ġenituri kollha li għaddew mill-mewt. Il-ġenituri, l-aħwa.
Tal-ulied.
L-aħwa jibatu ħafna wkoll u inti tara tfal li jitilgħu l-Ingilterra, l-aħwa jibqgħu Malta, tinfired il-familja, jgħaddu minn dik it-tbatija kollha u tibda tgħid imma. It-tfal ma jmutux bil-kanċer biss. It-tfal imutu. B'inċident, per eżempju, fil-bsaffitom fil-li tisma waqalek tifel minn gallarija. U l-lum il-ġurnata anka puttinu ma jgħinx tfal li huma bil-cancer biss u ħa ngħidlek għalfejn. Għaliex aħna kellna il-kunċert f'Kalamita u f'Lulju semmejnikom u qlajtu applawż kbir f'Dar il-Mediterran kienet ippakkjata tajjeb bit-telespetaturi tagħna u qlajtu applawż kbir għaliex kellna l-Fabrizio Faniello u mument minnhom iddedika diska lil tifla li kienet hemmhekk li telgħet għall-kura tajjeb u setgħet titla' l-kura grazzi għal Puttinu. Eżatt, għax Puttinu beda fuq tfal għax kienet naturali, aħna naħdmu nurses ma' tfal morda bil-cancer, u imma mbagħad biż-żmien dak li jkun meta bdejna l-appartamenti u nagħtu l-appartamenti b'xejn, imbagħad ikun hemm pazjenti oħrajn bid-dritt jgħidulek sewwa mela It-tifel tiegħi mhux tifel ukoll? U minn hemmhekk bdejna nifsħu għat-tfal oħrajn ukoll. U mbagħad minn hemmhekk komplejna nkabbru għall-adulti għax imbagħad jekk jiġi tmintax-il sena, għoxrin sena mhux kollha tbatija. Ħa nagħmillek domanda mhux antipatka, importanti. Għax inti semmejt Reni u inti jalla tgħixu mitt sena u fuqhom. Għamlulkom il-party Alla. Imma Reni u Anġel u t-tim tagħkom ma jistax jibqa' għal dejjem imexxi Puttinu. Ġieli qegħdin taħsbu jew ġieli taħsbu f'min jista' jkun il-futur ta' Puttinu, pereżempju trawmu żgħażagħ? Żgħażagħ.
Iż-żgħażagħ speċjalment dawk it-tfal li għaddew mill-cancer u llum kibru. Jiġifieri jiġu magħna anke waqt il-maratoni, jkunu qegħdin hemmhekk jissapportjawna, ikollna attivitajiet, eżempju, eżempju waħda minnhom hija Martina, eżempju. Kont se nsemmija, Alice kienet ħafna magħna f'kalamita. Martina tilfet il-mummy tagħha bil-cancer, tilfet il-boyfriend tagħha bil-cancer u hi għaddiet mill-cancer. Imma xorta tara ħafna żgħażagħ, jiġifieri anke f'attivitajiet imorru huma, tara lilhom. Imma għandna tim sabiħ ta' żgħażagħ u tieħu pjaċir tara lilhom u jġibu ħafna ferħ. Ġifieri bekk nittamaw li Putin ma tmut qatt.
Ħa ngħidu hekk. Le, aħna qegħdin naħsbu anzi, anke naħsbu biex għada pitgħada jekk il-maratoni ma jibqgħux isiru, ikollna affarijiet li jirrendu l-flus biex inkunu nistgħu nibqgħu mmantnu l-proġetti li hemm l-Ingilterra. biex anke jekk ma jsirux maratoni jkun hemm introjtu tajjeb għal dawn il-proġetti u jibqgħu għaddejjin. U meta għandek b'mod speċjali t-tfal, meta jmorru għall-kura barra, inti tista' tgħid, jiena niftakar meta l-gvern kien iħallas ġenitur wieħed biex imur mat-tfal. Aħna niftakru. U mbagħad niftakar il-Dottor Joseph Muscat, Prim Ministru, illi kien Qal, Isma', din mhux fair, illi, għax it-tfal iridu l-papa u l-mamma jekk jista' jkun. Aħna niftakru żmien fejn lanqas ġenitur wieħed ma kien jiġi mħallas. L-omm kienet titla' bħala n-nurse. Istrah, ma nafhiex din. Żgur, jiġifieri l-konsulent irid jikteb ittra. Lill-aħwa.
Żgur, kien iħallas il-pazjent biss. U mbagħad L-omm kienet titla' għax kienet titla' għaliex inti tifel ma jistax jitla' waħdu allura flok itella' nurse ittella' l-omm. Imma kien jikteb ittra biex titla' l-omm. U mbagħad kien jitla'. Huwa riskju għaliex jekk il-vjaġġ huwa twil. Mhux hekk minn hawn sa l-Ingilterra hu imma imma il-verità il-verità eħe imma mbagħad. Imma imbagħad kien jitla' ġenitur wieħed u mbagħad bdew jitilgħu t-trejn. Li kienet mm. deċiżjoni tajba li ħa li ħa il-gvern. Isma, fatina li ngħid illi kull gvern dejjem ħadem biex jagħti sapport lil marit tal ħares le. Mela, fatina. Irrid ngħid jekk tippermetti li rrid ngħid proset ukoll lil ħaddiema l-inġiniera tal-Air Malta, il-linja nazzjonali tagħna, illi l-Air Malta ftit jafuha hija l-unika Airline jidhirli fl-Ewropa żgur illi tinstalla inkubatur. Intom tafu. Jiġifieri, George, meta Mater Dei, id-Dipartiment tas-Saħħa, iċempel lil Air Malta jgħidilhom isma' għandna tarbija trid titla' urġenti l-Ingilterra. Li jagħmlu jaqalgħu sitt seats, jaqalgħu s-seats, jissagrifikaw anki li jqalgħu l-flus, l-Air Malta, iwaħħlu l-inkubatur biex iwasslu dil-baby l-Ingilterra. Jiġifieri aħna bħala Maltin għandna napprezzaw ukoll il-linja nazzjonali tagħna u l-ħaddiema tal-Air Malta. Grazzi ħafna. Tajjeb, mela, fadlilna l-aħħar ftit ħin. Ħa nħallu ftit puttinu fil-ġenb bħalissa. Daqsxejn fuqek.
Inkunu nafuk.
Apparti lil Will George, lil min tammira l-aktar, personalità?
Apparti lilkom it-tnejn? Għalina żejna. Le, ġifieri ara. Lil min tammira f'Malta, pereżempju? Hmm. Bħala person. Issa ħajbdew jibda tqil. Għax issa ħasiru nafu lila, lura ħajbda tqil. Ġifieri appart. Jiena naħseb li puttinu ma nafx naħseb ġifieri. Imma.
U żgur li Ħanejdlek, l-iktar nies li nammira naħseb huma dawk eh, in-nisa li qed jaqbżu għan-nisa. Jiġifieri l-vjolenza domestika ddejjaqni ħafna u kull min narah jitkellem favur il-mara u biex jgħolli l-mara naħseb li nammirah dak li jkun. Mela, Angel twieled fil-ħmistax ta' Frar

il-merkanti restorant. Bħalma ħa nibagħtu lilek u r-Renju wkoll, taf, mela ħaqqhom. Isma', it-tfulija, ġenituri, ħutek, x'tgħidilna? Għandi oħti waħda u l-ġenituri tiegħi rabbewni fl-għożża, ġifieri kont mmur l-iskola l-Pirar tas-Sorijiet Franġiskani ta' dik iż-żmien illum għalqet. U mbagħad għamilt sa sbatax-il sena l-Mużew. Jiġifieri t-trobbija tiegħi kienet naqra Isa qisha f'bozza u nistudja minn ħażebbuġ jiena. Ħażebbuġ, insellmu liż-żebbuġin. Kelli ħbieb jiġifieri li għadhom sal-lum li konna mmorru l-mużew flimkien u għadna noħorġu sal-lum. U dawk ngħidilhom il-ħbieb ta' dejjem. U imma mbagħad sibt familja oħra meta dħalt Rainbow Ward. Sibt lil Renny, sibt lil Rose. Rose hija l-kaxxiera wkoll għandha 71 sena u hija wkoll parti mill-ħajja tiegħi. U għandi, llum il-ġurnata żżewwiġt u għandi tifel ta' ħdax-il sena. Eleven, x'ismu? Luca.
Luca!
My name is Luca, hemm song, ġieli smajtha? Mela. Sabiħa. Ħafna. Inti la ġejna għall-ismijiet, Luca huwa mill-Bibbja, hux hekk? Mela.
Jew għax mill-Bibbja. Bħala ismijiet jogħġbuk? U għażiltu għax mill-Bibbja jew għax Luka jogħġbu? Jew għax jogħġbuk it-Taljani?
Jogħġbuni ismijiet Taljani, jogħġobni għax kien isem qasir qed kont ngħid jekk jaqla' copy mhux problema, jew Luka erba' erba' kelmiet. Jiena U jekk jekk jekk irrid ngħallmu biex jikteb ma noqgħodx nitħabat miegħu. Din idea tajba, George, fil-programmi tagħna nibdew nagħtu suġġerimenti x'isemmu t-tfal. Tiskanta. Kemm jieħdu s-suq. Jiena nixtieq ngħidilhom, jekk hawn xi ħadd qed jarana u jaf, per eżempju inti, tippreferi tkun taf se jkollok tarbija jew toqgħod tistenna s-surprises? Għax dil-ġimgħa intervtajt lil xi ħadd, qalt li le le le ma rridx inkun naf. Mela mhux bħali xejn kurjuża. Għax l-antiki per eżempju kienu jixtru ċelesti u jixtru roża ħwejjeġ ta'. Jew isfar tan-nofs. Eh, mela, jew Isfar, isfar jew jew aħdar jew aħdar- abjad. jew mela. aħdar jew Hekk abjad, kienu mela. jixtru. Mux boy jew ger jitwildu. Santu Billi. xlasa. L-isfar fej jidħol. Fejn allura? kienu- ma- Ma kienu jistru roza u blu, kienu jistru tan-nofs, Mela. l-abjad. Eh, biex ma jofqux għal xejn. Eżatt. Mela, mbagħad wara Għandek jixtru raġun. ċelesti. Imma qabel kienu, anka ta' tirrigal, Għax jien naf. Setax abjad jew isfar. Jew abjad jew isfar.
Jew aħdar. Jew aħdar ċar. Inti kont taf se jkollok. Mela, żgur li kont naf, daqskemm jien kurjuża. M'għadx tistenna d-disa' ta' Lulju. Lanqas xejn, jien kont naf kellu tnax-il ġimgħa biss. Jien nixtieq nagħti suġġeriment lil min se jkollu baby boy. U r-raġel kurjuż ukoll? Ma naħsibx li daqsi kurjuż imma eħe kurjuż. Min se jkollu baby boy nissuġġerilu jsemmieh Jashwa.

Jax. Tajdix.
Som naqra, le, xandu. Għax il-minuta, għax il-lum. Pensavo semmej. ma toqgħod. Isma, taf, taf li jaxwa huwa l-ikbar isem fid-dinja. Ija, insa.
Xinu? Xinu, minu jaxwa, li minu jaxwa. Mux ġesu?
Allura. Għalla xandu xjaqsam il-lum minħabba dil-problema.
Jesu.
Tini naqa ċans.
Il-lum minħabba.
Jaxwa sabiħ li ġa. Alla ħares tgħidha fil-qa. Ara ma tgħidhiex għax iwaqfunna l-programm. Fashion. Tgħidhiex fil-qasir. Mhux hekk qed tgħid ħmerija. Ħallik mill-ħmerija għax inti m'għandekx tfal u trid tkun tagħmilha mat-tfal u anġel ħa tifhem. Illum il-ġenituri jagħżlu l-isem u l-ewwel ma jaraw fil-qasir meta ħa jkun skola pereżempju kif ħa jgħajtulu għax jista' jiġi bullying. Tajjeb. U ejja, lażma nkunu naħsbu hekk. Imma hekk trid taħseb illum, għax illum ħafna mit-tfal qed ibatu fejn jidħol bullying. U xi darba se jkollna mistiedna li jitkellmu fuq bullying. Jashwa huwa l-isbaħ isem fid-dinja. Ġesù Ġesù kien jismu Jashwa, u fil-fatt, anki f'The Passion of the Christ, ix-xitan jinstema' jgħajjatlu jgħidlu, Jashwa! Jekk tisimgħu. Ismu proprja huwa Jashwa. U tinkiteb JOSHUA. Jekk tfittex fuqha, tinkiteb JOSHUA minn għalija. Hawn min jgħid Joshua. Naħseb ġieli isma' hi Joshua. U hawn ismijiet.
Yahshua huwa l-isem propja, Yahshua, u Jesus u Iesus. Issa liemhu l-iktar isem popolari f'Malta tal-boys, ħa nara tafx.
Naħseb Luka. Le.
Le, Mario. Ux Luka, isma d-direttur Luka, sama xi ħaġa, jirrepetiha. Jinek naħseb, għax taf kem għandu Luka fil-klassi tiegħu. Is-sena l-oħra. Luka, Luka, jien ħanajdlek.
X'inhu? Ħanajdlek l-iktar isem, l-iktar isem mm. popolari f'Malta huwa Matthew. Okay.
Veru.
Jien qed ngħidlek mill-istatistika sa mhux qed nifhem tajjeb. Kienet skala minn.
Għax it-tifel tad-direttur jismu Luka, allura l-iktar Luka l-iktar. Le le.
Matthew. Le. Le, veru, veru Matthew. Għax kellna fil-kalamita. U l-iktar eh, isem popolari ta' mara.
Jiena naħseb Ġulja. Marija.
Marija, Marija, Marija, Marija. Issa per eżempju.
Għax kalamita aħna bqajna ċassati. Min se jkollu kien 2022, niftakar, u għadna 2022 u Marija, taf kif? Iva. Imma Marija u Matthew ma l-aktar Min se jkollu girl jista' jsemmi Marjam, per eżempju, il-Madonna kien jisimha Marjam. Kieku kelli girl kont insemmiha ta' jew Mirej. Jew Marija. Aħna ngħidu Mirjam.
Imma isimha propja huwa Marjam.
Marjam mhux sabiħ.
Qed nisma' l-kummenti tad-direttur. U għax inti, inti waqqajt ċajt li sem Joshua. Le, għax huwa. Għax jgħetlu fil-qasi, x'għandu x'għandu. Nispera li ħadd mill-ġenituri li qed jarana ma jieħu l-parir tiegħek. Is proset għalik. Le, fis-serjetà.
U jien u Anġel, jien u Anġel Ta' għaddu tux ngħidu, kasu, eh, hej. jista' ngħidlek. Ta' tux L-isem huwa kasu.
Gosti, oh.
L-ikbar isem fuq kull isem, Jaxwa. L-ikbar isem fuq Ara, kull isem. Aħna fil-verità naħ- nemmnu ħafna fil-Madonna u fu- u f'Ġesù, u allura nieħdu pjaċir jekk isemmuhom għalihom. Tajjeb? Jaxwa, sabiħ, issa trid tmur Google it u ċempilli. Mija fil-mija. All right?
Mhm. Mela, xaħġa ġoħra nixtieq nkun naf parir minn għandek. Li żgħażagħ. Isma' jien ħan niftaħ sandilat. Eh, billek tixrob ta' għax wara li qed t tixrob xie erba'. Ej jissa nixrob erba'. Sara l-kummenti tan-nies li lajn. Issa naraw, mela, minn għandu raġun. Mela, iż-żgħażagħ jom il-parir isiru nersis jaqbdu l-karriera ta' nurse. Ara, li ssir nurse. Jien ħa nixrob ukoll.
U nixtiequ nirringrazzjaw u permettili, għandek ukoll drink magħna f'Honor, cheers. Cheers.
Nistgħu nagħmlu cheers hekk? Jien ma nistax niftu. Għax twaqqaf. Bl-ilma ma tistax biss. Għax twaqqaf. Cheers.
Cheers, aħna qed inilbsu. U dan il-f'Honor inħobbu għaliex il-flixkun hekk tixorbu malajr u tajjeb, komdu. Ma tużax tazza.
Ħa nisab naqgħu wara x'għamlu għalih. U nibżgħu għall-ambjent ta' sħġieġ. Mela. Eh, mela, tħeġġiġhom jaqbdu l-karriera ta' ners. Iva, kull karriera li hemm ħafna caring fiha għaliex ners inti tilħaq għaliex għandek il-vokazzjoni. Hija missjoni.
Hija missjoni.
Imma ma tilħaqx ners għaliex inti hemm il-paga, eżempju, mm. imma inti tittaraf li il-kelma caring hija l-qofol kollu ta' ners. Jiġifieri min se jilħaq ners, u min għandu f'rasu jilħaq ners, għaliex ikun jħobb jgħin. Għaliex inti timmaġina f'dak il-pazjent lil xi ħadd li jiġi minnek. U tittratta lil dak li jkun daqs li kieku kien ommok, missierek, ħuk, it-tifel tiegħek. Jekk kulħadd jittratta l-pazjenti hekk, Mela allura kieku l-pazjenti huma kollha miżmumin eċċellenti. Mela n-nies qalulna illi anke dawk li jsegwuna fuq Smash Television li l-programm qed ikun qasir. U jiena vera meta l-mistieden ikun interessanti. Bħal-lum għadda l-ħin. Għadda l-ħin ma nafx kemm ilna imma. Għadda l-ħin, star, spara. U qbiżna l-ħin. X'għandu x'jaqsam li ġejt tard? Għax jgħatik il-moni minn ġewwa ta'. Għazan ek, li tiġġilet ma' kulħadd, xi. Magħna ta' għax imbagħad ta' barra dawk li jkellmu fuq Facebook, eh, per eżempju. Dawk dawk joqgħod kal minn ma' magħna rajt. Ma dik anka jiena ureni ta' jiena ureni ġildu ħafna bejnietna. Us. Iva ħafna.
Ma mbagħad ma' nies mhux qed tiġġielet. Mela ħanfakru li dawk li tinjarawna, anka dawk li tiseguna fuq Smash, issanna wkoll il-WhatsApp, ikun qed jidher minn ħin għal ieħor, il-mistoqsija tagħna għidulna meta twieldet Anġel. L-għada tal-Valentine's Day fis-sena u mbagħad fittxu. Fittxu ftit, għandkom iċ-ċans li tirbħu voucher ta' 50 ewro grazzi għal. Fit-Terrazzin tas-Suq tal-Belt, il-Merkanti Restaurant. Biex qed tidħaq? Bej mhux bik, Anġel. Il-Maltin kienu jgħidu, x'qed tħa. Lejn wiċċek il-qares. X'qed tħares lejn wiċċek il-qares. Sa daqshekk, issa qabad id-daqquqa. Ta' missirijietna kollha sbieda, daw l-espressjonijiet. Mela, Anġel, lilek ukoll se nibgħatuk il-merkanti. Thank you.
Grazzi li ġejt fil-biskuttin. Grazzi ħafna.
Grazzi lilkom. Napprezzaw u grazzi f'isem il-poplu Malti u Għawdxi tal-ħidma tiegħek. Grazzi lilkom li ttuna l-exposure li importanti ħafna n-nies tal-media. Aħna miftuħin għal Puttinu miftuħin. Puttinu kiber, kiber bin-nies bħalkom li temmnu f'Puttinu u xxandruna wkoll. Tagħmel appell lil dawk li qed jarawna b'mod naf volontiera, nimmaġina għandkom bżonn ħafna. Iva, bħalissa qed infittxu volontiera għaċ-charity shop. Għandna żewġ charity shops.
Qegħdin wieħed il-Qawra u wieħed il-Gżira. U xi tbiegħu minnhom? Dawn inbiegħu affarijiet li jtuna n-nies, jiġifieri aħna affarijiet ikunu tawhomna b'xejn, eżempju ħanut għalaq u jtina l-materjal kollu, eżempju żraben kollha li jkollu, aħna nbiegħu ż-żraben kollha jkunu ġodda. Imma mbagħad ikun hemm affarijiet li għadhom tajbin u nbiegħuhom bi prezz irħis u għandna bżonn dawn il-volontiera li jkunu, eżempju jien naf nisa tad-dar jew anzjani, għandna ħafna anzjani qegħdin imexxuh bħalissa Imma jkollhom. Fejn qegħdin il-ħwienet? Wieħed il-Qawra, ħdej il-Knisja tal-Qawra, u wieħed il-Gżira fejn Manuel Island. Tipo ta' bazaar ġifieri, ma kollox ġdid. Jiena wieħed. Mhux kollox ġdid, ma affarijiet tajbin u affarijiet ġodda. Tiskanta bis-serta, jiena wieħed mill-indurhom dawn. Kollox ikun jgħid.
Le, għax jiena wieħed mill-inħobb ir-romanzi Maltin. U speċjalment l-antiki, allura dawn it-tip ta' charity shop issib. Hawn min, le toqgħodx tidħak. Mhux qed nidħak. Hawn min iħobb l-antik. Qed nidħaq bik. Hawn min iħobb l-antik, ikollok linfa b'xi sitt globi, nkisirlek globu, Isma'. ma tistax issibu imma fiċ-charity shop M'għandux issibu. x'jaqsam. Veru, veru. M'għandux x'jaqsam Isibhom ma' bi ħprezz m'għandux irħis. x'jaqsam mal-ħanut tagħkom, insejħi l-ħanut tagħkom. Imma da jħobb jiġbor l-imbarazz. Le, mhux imbarazz, romanzi, imbarazz. Mhux romanzi, mhux. Ma dik l-irġiel, l-irġiel huma hoarders. Għallu ħajajt.
Grazzi Anġel. Le, per eżempju, inti fid-dar tħobb ħafna affarijiet jew Jew ti preferi dar plejn. Inħobb u ma nħobbx, jiena jkolli għax għandi raġel hoarder, it-tifel hoarder, u bat immur ix-xogħol insib li reni hoarder. Ukoll ma jarmi xejn u anke meta tiġi Rose ukoll hoarder, allura jkolli ngħix fl-imbarazz. Hux.
Hawn hawn. U le mhux pereżempju jiena naf. imbarazz dak.
Hija. Le Affarijiet. imma qed tgħidlek Ħafna pereżempju L-iktar affarijiet. imbagħad ikollok bżonn xi ħaġa. Pastijiet Ma ta' nsibiex. Ma ssibiex tmur għandhom u ssibha. Eżatt.
Jinsew imbagħad. biex- Eżatt. Pereżempju inti wieħed minn dawk li terfa' l-bastijiet, pereżempju dawn li tixxi fihom. Hija mela.
Għandi dik hekk apposta. Kelli Londri. Għax basket issibu.
Kelli Londri basket. Meta anka meta nsifru. Jien ma tantx iħobb narmi.
Meta nsifru pereżempju minn warak ġieli laqgħat xi erba' basktijiet, nitwihom, nitfaħħom fil-bagalja, u mbagħad xi niġi Malta nfaħħom. Eh, għalhekk il-ħar darba ta' recycling imma.
Ma sibt.
Għaddit iġalat fetjiet. Il-cleaner kont jien. Għax ħajar mijhom. Tħattom mela.
Eh, ma jkollok bżonn.
Għax jiena prosit iġalat feddi. Għadhom hu.
Ħalli ħa jgħid. Grazzi. Favur l-ambjent.
Ħammur għas jien ħaneħel issa. Minti waħda minn dawk li tiżbarazza l-kexxun u hekk u iva. torganizza.
Għalissa għaddejja minn dak il-proċess tiżbarazza l-kxax.
Jekk tiftaħ il-kexxun Jekk tiftaħ il-kexxun tiegħek tal-underwear, kif issibu? Kif issibu? Kollox postu, għax jena ħija jemilli kollox postu, Joseph, thank you. U jiena ħarbatomlu nkun maġġa naqla. Tipikament raġel, u. Oh. Le, ħarbat.
Għalliblu kollu.
Le, ma għax għaddu ħames minuti, Tarik tidħol għandu jkun daħal ħuħ, jirranġalu l-gwardarobba u hekk tifta, tajta fejn hija ġoħanut, xi ġmien. Mbagħad jidħolu wara ħames minuti u tibda tara l-qmis imdendla le għal titlem. Hemm nixtieq għandi oħti hekk toqgħod tiżbarazzaħhom li tpoġġihom li posthom. Aħna ngħidu.
Ejja ħammorru assoċjajtu magħna. Mela, grazzi li kontu magħna, il-programm spiċċa.
Eh, natu l-lejl it-tajjeb il daw kollha li qegħdin iseguna. Daw kollha li qed iseguna fuq Smash Television u tuhom il-lejl it-tajjeb u dawk li jseguna fuq Facebook ngħidulhom il-war of sar tajjeb, il-filodu tajjeb, il-filaxija tajjeb, xim tridu. U YouTube u kombinajt ċift bħali toqtaraħ, per eżempju. Toqtaraħ, eżatt.
Eżatt, tista' taraħ Spotify, tista' taraħ YouTube. Fejn trid.
Tisimgħu Spotify, eh, taraħ fuq il-YouTube, taraħ fuq l-Smash, television. Kemm trid.
Tlaqna baj. Baj!